Häerzlech wëllkomm bei den 11 F Gaming News mat mir, dem Fette Petz um Netz. Déi éischt Episod vun dësem Joer. Et ass en neit Joer, et ass en neit Joerzéngt an ech free mech erëm nees unzefänken. Mir hunn d'lescht Joer gutt ofgeschloss mat 11 F Gaming mam Charity Event um Schluss vum Joer, wou mer bal 6.000 Euro rakritt hunn. Enke grousse Merci un déi ganz Community vun dëser Plaz. Voilà, Gaming News am Januar ass meeschtens e bësselche wéineg lass, mee mir hunn e puer Saache rausgesicht, déi ganz interessant sinn a fänken dann direkt un. Lass. Ugefaange mat e bësse manner erfreelechen News, 2020 schéint d'Joer vun den Delays ze ginn. Delays sinn natierlech Verspéidungen. Sou sinn déi éischt dann CD Projekt Red, déi ugekënnegt hunn, datt dat warscheinlech meeschtgehyptenste Spill vum Joer 2020, Cyberpunk 2077, elo vun Abrëll op September verluecht gouf. Sou wier d'Spill zwar anscheinend vu vir bis hannen duerchspillbar a fäerdeg, mee wéinst der massiver Gréisst vum Spill hu si sech einfach nach e bësse méi Zäit wollten huelen, fir alles ze fixen an ze polishen, fir de Fans wierklech déi beschtméiglech Erfarung ze ginn. Déi nächst Verspéidung kënnegt der Square Enix un. Net vill manner héich erwaart ass de grousse Remake vun engem vun de beléifteste Spiller aller Zäiten, Final Fantasy VII. Dëst Spill sollt am Mäerz erauskommen an och hei hunn d'Developer sech méi Zäit gefrot fir eng lescht Ronn Polish, allerdéngs just ee weidere Mount. Soumat soll dem Cloud Strife säin Abenteuer den zéngten Abrëll kommen. No all deene Joren ass ee Mount warscheinlech elo och nach verkraftbar. An zu gudder Lescht huet dann och Crystal Dynamics sech zu Wuert gemellt an hiert héich erwaartent Spill Marvel's Avengers bis op de véierte September geréckelt. Net weider iwwerraschend ass och hei déi offiziell Ursaach, dass se alles wëlle perfektionéiere fir de Release, woubäi een sech hei och froe muss, ob net villäicht déi éischt erwoortlech Reaktioun op dat wat se bis elo gewisen hunn, e bëssen Ännerunge mat sech bruecht huet, déi e bësse méi Zäit brauchen. Déi dräi Spiller reien sech also an an déi Spiller déi mer schon lescht Joer wossten dass en se déi Léit wäerte ginn an zwar The Last of Us Zwee, Gods and Monsters an Watch Dogs Legion. Et ass näischt Neies dass geplangte Releaser vu Spiller verréckelt ginn an fréier haten d'Leit dat net esou gär. Et muss ee soen hautzedaags ginn d'Fans sech ëmmer méi oft bewosst dass normalerweis esou en Delay heescht dass d'Spill halt besser gëtt wann et eraus kënnt an vill Leit berouen sech do op dat berühmten Zitat vum Miyamoto, A delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Mir si gespaant op dat dann déi lescht Delays vun dësem Joer bleiwen oder wéi dat Ganzt weidergeet. Nintendo Fans an méi spezifesch Smash Brothers Fans diskutéieren am Moment ganz vill den neiesten Release vun dem leschten Fighter. An zwar ass dat den fënneften vun 5 ugekënnegten Fighter déi am DLC fir d'Spill erauskommen. Den neien Personnage ass also den Byleth. Den Byleth ass den Main Personnage aus Fire Emblem Three Houses, deen am Spill, wéi dann och elo am Smash Brothers Ultimate, souwuel an der männlecher wéi och an der weiblecher Versioun spillbar ass. Eng ongeféier 40 Minutte laang Presentatioun huet Nintendo ausgestraalt, fir dëse Personnage a säi Moveset virzestellen. Als e Spill wat een eventuell éischter als speziell Nisch kéint bezeechnen, sinn natierlech vill Fans och e bëssen enttäuscht, dass grad dee leschte Fighter dann e weidere Personnage aus Fire Emblem ass. Fir deem entgéint ze wierken, huet de Masahiro Sakurai direkt wësse gelooss, dass ee sech bei Nintendo dofir decidéiert huet, en zweete Fighters Pass unzekënnegen, deen dës Kéier souguer mat net 5, mee 6 neie Fighters glänze wëll. Ween dat ass, wësse mer allerdéngs zu dësem Zäitpunkt nach net. Virschléi soll een awer keng eraschécken, well et ging scho feststoen, ween déi nei Fighters wäerte sinn. Wat haalt Dir vun der Additioun vum Byleth? Schreift eis dat an de Kommentarer. Knapps huet dat neit Joerzéngt ugefaang, schonn gëtt et direkt ee dräi News. An zwar, net weider iwwerraschend fir verschidde Leit, huet Sony ugekënnegt, dass si och dëst Joer alt nees eng Kéier net wäerten op der Konferenz vertruede sinn. Nodeems Sony lescht Joer fir déi éischte Kéier keng Presenz op der E3 gewisen huet, hunn vill Leit, an och ech, spekuléiert, dass dat eng eemoleg Affär wier a Sony dëst Joer, virun allem wéinst dem bevirstoende Reveal vun der neier PS5, erëm zréck komme géing. Dass si elo trotzdeem nees eng Kéier der weltwäit renomméiertster Videospill-Convention déi kal Schëller weisen, kéint allerdéngs en aneren Trend festegen. Ëmmer méi Publisher an Entwéckler loossen d'E3 sausen a konzentréiere sech drop hir eegen Events ze produzéieren. Sief dat nom Nintendo Direct Model, wou alles online an engem Video presentéiert gëtt, oder mat eegene produzéierte Shows. Nieft Sony ass et jo och EA, déi scho länger net méi wierklech Deel vun der Convention sinn, mee och aner e bësse manner grouss Publisher si schonn absent oder denken driwwer no. De grousse Konkurrent vu Sony, Microsoft, profitéiert natierlech dovun an huet och schonn ugekënnegt, dass si schwéier am Gaang wieren, fir hir diesjäreg Konferenz op der E3 ze schaffen. Mee et freet ee sech, ob si net och fréier oder spéider ofsprangen, an dat kéint dann esou lues de Schluss vun der E3 alauten. Changementer bréngen jo u sech ganz oft Guddes mat, allerdéngs ass et dach awer och e bësselche bittersweet ze bedenken, dass dës Traditioun, déi elo säit 1995 de gréissten Highlight vum Joer wat de Gaming ugeet duergestallt huet, lues a lues dohi stierft. E klenge Wäermutstropfen sinn natierlech d'Game Awards um Schluss vum Joer, dann säit leschtem Joer huet och d'Gamescom erëm eng grouss Show déi se produzéieren, an natierlech fir eis Fans hei a Lëtzebuerg gëtt et jo och déi ganz ganz grouss LGX. Eng villäicht gutt Noriicht dann fir alle gudden Fortnite Spiller, wann een mat sengem eegenen Ausgesinn einfach net zefridde gëtt, dann kann een ab elo an Zukunft als Ninja iwwert d'Map lafen. Den weltbekanntene Streamer Richard Tyler Blevins, besser natierlech bekannt als Ninja, ass nämlech soumat den éischte Streamer deen en eegens ugefäerdegte Skin am Spill kritt. Wat sot dir dozou? Wäert dir iech de Skin kafen? A wéi e Streamer oder anerwäerteg bekannte Persoun am Gaming sollt ärer Meenung no e Skin kréien? Voilà, e puer Mol hat mer et schonn ugekënnegt, op dem Charity Event hat et bal geklappt. Elo ass et dann awer endlech esou wäit a mir presentéieren iech fir déi éischte Kéier d'ElefF Gaming Meteo mam Mike Orlowski. Voilà, domat si mer scho bal um Schluss vun dëser Sendung ukomm. Et bleift eis. Huu, elo gëtt et interessant. Bleift, wann ech géif kuerz hei, ech sinn direkt erëm do. Horizon Zero Dawn 2 PC Versioun? Wat? Assassin's Creed Ragnarok 4 Player Co-op? Eng Switch Pro soll dëst Joer nach erauskommen? PS. 5 soll wéi am Februar soll déi presentéiert ginn. Wat soll wéi kënnst du Left 4 Dead 4 nee Left 4 Dead 3 wat an VR wat passt dat wat wat wéi hëls du alles ewech God of War zwee wat. Voilà wéi der gesitt ass et am Ufank vum Joer ëmmer e bësselchen moer wat d'News betrëfft. Trotzdeem freeë mer eis op 2020, schonn eleng nëmmen wéinst dem bevirstoende Start vun der neier Generatioun u Konsolen. Wéi gesäit da bei Äech aus? Sidd Där Hardcore Fans vun der enger oder anerer? Hutt Äech schonn decidéiert wéi eng Firma dëst Joer Äre Cash kritt? Sidd Der nach ondecidéiert? Ass et Äech ganz egal well Der souwisou um PC spillt? Alles dat kënnt Der eis hei an de Kommentarer schreiwen. Wann Äech gefält wat mer hei maachen, giff mer eis extrem freeën iwwert e Like an e Share a wären Äech ganz dankbar dofir. Domadder soen ech also villmools Merci fir d'Nokucken an mär gesinn eis erëm wann et déi nächst kënn nees heesch EDEWF Gaming News mat mir dem extrem fette Petz um Netz. Bis dann, tschüss!